Dyna chi'r gwaith y Caletta gin wraig y tyddynwr a chwarelwr, oedd golchi ffistio. Rwan oedd y chwarelwr bob amser yn gwisgo trowser melfa red, corduroy. Ie. Yeah. Cot lian hefyd, da chi'n gweld, o dan i grysbaeth. Ynte. Wel, cynta rai o'r chwaral, pan oedd hynna'n lan, oedd llwch lle chi dyn nhw'n troed. Ac ond unwaith bob mis oedden nhw'n cael eu golchi ac roedd hi'n job o mnadwy. A roedd y trwser yn mynd yn wynach ac yn wynach fel oeddech chi'n wisgo fo. Oedd o yn dechrau yn rhyw frawnd, ydych chi'n gwybod. Yeah. Ond wedyn mi fydda'n mynd yn, yn wynach wrth gael ei olchi ti. O, a diwrnod o mnadwy i wraig y chrelwr o ddiwrnod olchi ffistio. uh, y sosban oedd gyda ni ferwyd dillad ac o'n i'n gorfod gwneud y cwbl ar, ar, ar, ar, yn y gegin, ych chi'n gweld? Mm. Y sosban, y, y, y ffurf wy, yeah. y hirgrwn. Yeah. A uh, handlan fel na wrth i hi fawr, fel na uh, dros i ffen i'n te, handlan fasan hongians, fysa chi eisiau. Yeah. A wedyn oedd hi'n gorfod berwi y dillad yma, y ffistion yma, mewn dŵr a soda, cofiwch. Oedda ni'n tynnu dŵr o bistill bach yn algen y tŷ, chi'n gweld. O'n i'n mynd i ofyn lle o'ch Ddim o dap o gwbl, yn te. Pistill dŵr, digon da i yfed, oedd o'n dywad trwy, trwy lechu i lawr yeah. o ffynon yn hop y cae, a ddyn trwy yeah. lawr trwy gafn llechu, ydych chi'n gweld, i lawr i'r pistill. Wel, dda mam, a dwi'n i'n sut oedd hi'n neud o, yn cario'r sosban fawr yma, i'r grwn yma, efo'r ffistion yn ni, ac yn reid o dan y pistill i strulio nhw. Oh. Bob tywydd. Bob tywydd. Ac yn anodd i sychu. O'n i'n mynd i ofyn. Ydy, o'n anodd i sychu yn y geian te. Yn ofnadwy. Ond fyddan yn cael ei rhoi allan ar y lein, mae'n debyg y gafael mewn diwrnod go lew yn te. Oedd fyddan yn dyferu beth bynnag a dod â nhw i'r tŷ i olchi uh, i'w sychu.
Ac yna, beth am uh, dillad gwaith ydyn nhw'n? Faint... Uh, o, oh, lot o fath golchi ar eini. Ac os oedd y llynynwn, fel oedd y rai celwn mor wynad ar eira, smwdd o'r eini efo ba. Llynynwn y beth nawr?
Llynynwn y drofysu.
Ond oedd yn gwisgo drofysu, chwel. Ond iddi, wedi yn popeth maen nhw'n gwisgo, yn anna beth oedd... Beth oedd dyn yn gwisgo i fynd lawr i'r pwll glo nawr? Beth oedd i ddillad gwaith ei gyd? Wel na, da, na beth oedd i ddillad gwaith, da. Singlet, Cotton singlet, ac ro'n i'n byrwi nhw bob nos. Vest oedd hwnnw? O'n.
Yeah. O'n yn dod â nhw i yn bocsys bwy siatre, o'n yn socan, dywys. A wyt ti'n yn dod yn y siatre, a o'n i'n golchi'r unau bob nos, a nhw'n cael rhoi glen i fi nôl yn y bora. Ac ro'n yn ymwneud yn gweud, dwi'n peth bydda nhw fori tros a chi sychu'r bawn e. Oedd Gwynto Wys rhywun peth na dda. Wel, o'n i wastad yn hyn o bob nos. A'r singlet oedd O'n i'n gweithio yn calad, maen nhw wedi cyntach roi arian i'r coliau. Dyla gwracedd ei gael dwybyn am am olchi dillad nhw. Ni wedi cael gweithio chi.
A chi'n ddeuddeg o blant i gyd, ydyn? Ie, ond o'n i'n ddeuddeg amser na, cofio chi nawr, oedd rhai o'n i nawr. A meddyliwch chi nawr, oedd abdi pum mlynedd yn gefn, do'n i yn credu nawr rhwng y lleia nawr a'r henach, mae'n arioia. Chi'n gwybod Felly, oedd, oedd na erioed y deuddeg o chi... O, na, o, na, oedd ddim, o, na, oedd ddim, na, oedd ddim. O, na, o'n i'n, amser fi'n cofio nawr, o'n i'n bimp a hwech gatre, dy gilydd. A faint o ysgol gyda chi?
Wel, ges i ysgol, so fi'n mynd i Sunday Seven. A 20 oed o'n i brynu. Hmm. A beth wnaethoch chi ar ôl dechrau gwenu? Wel, oedd dim, oedd dim byd i wneud y prynu ond mynd mas i fferm hwn. Oedd dim, wel, yn y wlad, na, da, da chi'n byd i gael ond mas i fferm. Oedd dwy forwm pan moch, a doi was, a dyn yn gweithio ar, ar y tir, yn byw ar y, uh, ar y tir, oedd yn gweithio yn y bob dydd. A menu nhw wedyn yn dod i weithio yn ymal iawn, jyst bob dydd. Oedd hwnnw wedyn yn deiladwn o'n galw nhw, o'n nhw'n byw ar y tir, chymod. Oedd yna lot o, o, o waith prynu o, o'ch chi'n ffordd wneud pob peth. Mylwch yn awr sy'n nhw'n gwasga'r dom i ni wed. chymod, dy, uh, chymod tail yma, yw e, dom i ni alw ffordd hyn, byse hi mynd mas dan nhw, hi ar ail forwm, mm. mynd mas gyda'r boes, achos chi, oedd, chymod, ffarmio, slo iawn pan ni, chymod, fel maen nhw'n awr, mm. ond oedd e, o'ch chi'n ffordd neud pob peth a, a, a gaib ar aw, ysgwyd nhw?
A beth oedd agwedd bobl leol tuag at y morynion fel dosbarth? O'n nhw'n O, yy, meddwl bod nhw'n nhw bobl oedd y digon dosbarth.
O- O'n nhw- o- o'n nhw'n o'n nhw'n yy, dosbarth mwy isel na na'r ffarmau. Bobl tai bach yn mwy- yn syposa fod mwy isel na na'r yym, na'r ffarmau. A falle bod nhw'n llawn cystal ch'wel a rhai o'r ffarmau.
Ch'mod? O'n nhw'n edrych ar nhw fel pobl anghyfrifol? Wel, wel, wel pobl, chymod, yn bach mwy eisiau i stat na nhw. Dim mae statws nhw mor uchel a, a, a nhw. Mm.
Ond nhw'n gweld bod perchen y tir yn eich wneud chi yn uwch O, o, na, wel, wel, o'n nhw'n cyfri bod ffarmers, da, da siwt ffarmers, pwy mor lawr o'n nhw, o'n nhw'n, o'n nhw'n treial bod i statws nhw bach mwy uchel na bobl tai bach, a'r gwasaeth hyn rai oedd mynd i wasnaethu tenni nhw, chymod? Bydd yn digwydd amser priodi, oedd hi'n debygol i was briodi merch y mistir? O, anaml iawn, anaml iawn, se anfol o'n rhonrwydd mawr nhw, se hynny'n digwydd. Mae e wedi digwydd, wrth gwrs. Ar, ar hyn ymlaen nawr, chwel, amser o'n nhw'n priodi, e, e, wedwch bod ffarmwr yn priodi nawr yn melch ffarm arall, sy'n mynd wedyn i, i ofyn cyn gofyn am y merch, a gofyn mae'n tyn o'r gydau. Wy'n cofio am ddinion yn neud ni, sach nag o'n nhw'n mwlon cyffethu bod nhw'n neud i. Sy'n gofyn beth o'n nhw'n rhoi gydau, chi'n bod. A sy'n gofyn beth o'n nhw'n palwyn nawr. Fi wedi cofio fe hyn. Mae'r rityddia, o'n nhw'n mynd i rityddia. Chymod, o'n nhw'n mynd i gofyn o'r am ferch, chymod, o'n nhw'n mynd i rityddia, a nhw'n gofyn faint o start oedd hi'n cael dau.
Ond fel rheol, te fysa morwyn, dim ond yn priodi... O na, dim ond priodi gwas, ie.
Wel, os byddwch chi'n mewn lle lle bydda, dwy forwyn. Ie. Yeah.
Ond y forwyn fawr fe hi'n edrych ar ôl y dynion, fatha mae o'n deud, mm. pobi, edrych ar ôl i gwlau nhw, oddi allan te. Ie. Yeah. Golchi dillad gwlau nhw, ac yn godro, ac edrych bod y lloia'n cael llaeth, ac edrych oedd y forwyn arall yn gwneud hefo hi, ac o gweld bod bob llo yn cael llaeth, a yfad o. Dyna ni wrth gadael iddo fe, ddim nefyd all llo mynd lawr, bydda. Mm. A, a'r moch. Ond y gwas bach yn aml iawn fydda gwneud y moch. Ah, yn aml, yn amlach na fydda'r forwyn. Ond y, y forwyn fawr oedd yr un... Y forwyn fawr oedd hynna.
A wedyn yeah. fydda yn edrych ar ôl y, y llaeth, fydda chi fydda eisiau corddi mm. i gael menyn. Wedyn y forwyn fawr yn edrych ar ôl heini. Ie, yeah, welai. Wedyn y forwyn, y forwyn gegin, Fydda gwneud y bethau dwi wedi dweud yn barod te. A wedyn fydda honno yn edrych ar ôl, a wedyn fydda'n helpu hefo golchi y pethau tu, pe dda diwrnod golchi wedi dwan. Ac watcher bydda'r pethau, rhoi pethau ar y bwrw, a gwneud y bwrw yn barod am y, am y pridiau te. Mm. Brecwas, cinio, a the, a bob peth fel la. Ac wrth law, os bydda nhw eisiau rhywbeth, ydych chi fod yno.